me nuamaa mefrɛ mu ɛnyɛ bɔne ansa na mebɛkɔ akwantuo mu no na asomdwoe a wɔ mo ntam no na ɛso menam akwantuo mu nyinaa mede mu tu me ho sɛ me nuamaa asomdwoe a wɔ mo ntam yɛfie di asomdwoe nko a na mebaayɛ yɛ asɛ mehu mu yie Asɛ mo ntam nyɛ, ɛdɛn na ɛkɔ so kale?
Bra. Hmm. Bra. Nim sɛ fie ha deɛ na bɔne ne fie ha. Dabi.
Na ntɔkwa ne fie ha. Na basabasa biara ne fie ha. Na mmerɛ bi yɛte ha nom saa. Ɛna awo ya. Ei, emu mi din.
Emu mi din. Ɛna mɛgya ntatea. Wɛgya ntatea. Mɛgya ntatea. Wɛgya ntatea kɛseɛ. Ofiri ofiri abɔntene pie na owura dɛm na ɔyɛ sɛ ei mɛgya ntatea yi saa mmerɛ mpo deɛ na ɛnyɛ mɛgya ntatea ɛna mefrɛ no sɛ ei na wahu seɛ te a na mɛgya ntatea kɔkɔɔ so so airport mɛtwam kɔ asɛm o mɛhwɛ m'ani mɛyɛ o mama kate m'ani baako mbɛ sɛ mɛhwɛ o mɛgya ntatea kɔkɔɔ airport aeroplane so ɔnam mu wie mu ani ɔno nso kɔkaa sɛ ei na adɛn na wankye ayɛ ɛna mɛgya ntatea green ɔhyɛ ataade green Wɔpue baeɛ ɛna wɔbɛmaa yɛn warning. Ei sister nie, sister nie.
Ei, na ɛno nso ɛbaa da bɛyi. Ah, awo ya. Awo no no.
Na wo ba nipa te ha wotwam hyim sɛ kaa. Adɛn? Awo obi ne wo ko anaa? Saa ayɛ sɛ obi akɔka wo. Ei, awurade. Ah, wo deɛ kokoɔ. Wɔnte saa.

Ɛno ara nso watwa afa so na wokɔ. Ɛnkyɛ ayɛ force. Ɛnkyɛ ayɛ force anaa? Awo na yɛ sɛdeɛ ne wotie yi deɛ abusua baako yɛfono baako ma woba ne ato hɔ a woankyea wowura dɛm ebi kora ne biribi asi na woba California nti wokyerɛ hu wonim sɛ yɛfiri yɛfono baako mu saa yɛfiri yɛfono baako mu mpo nie mofo sɛ time bia ne bɛgyaagyaa me ho a mo mbɛsena m'anim onyam so anaa wotumi bia wo se aduasa ka kyɛm sɛ wonim sɛ yɛfiri yɛfunu baako ɛna nti kale woyɛ me sɛi ɛyi na mede mayɛ dɛn awoya hyɛ wano ka sɛ yɛ wo nua panyini no no wɔyɛ wo dɛn mayɛ dɛn wokora deɛ woyɛ nkyene kora woayerɛ mu me woayɛ ho sɛ wo na wowɔ sika da biaa wopɛ sɛ yɛyɛ wo sister sister sister gyaa me life ma me na mesome nkɔma anim wate saa bia yi gyaa me life ma me na me so nkɔma anim wɔ abrabɔ mu adɛn na me so mɛka ho awoya me awurade amma hu motɔ papa nea moyɛ nyinaa mehu na ɛte sɛ yɛ abayifo no no so meyɛ anam sɛ mepɛ gold ɔkyabɔ gye mempɛ why som som som som som woa na ade ma mempɛ gye awoya ɛfiri na ɛkɔ maboboa no ase hwɛ na obi ansi ha awo paa Worepirapira w'anim. Wo nso wofa ha, fa ha sɛ kɔ. Hey. Yɛn obi amfa m'anim ha. Hey. Me ne mo to nkwanta a yɛapae. Hey. Awoya.
Ɛdeɛn?
Woadwene deɛ ɔkeka no ho. Mabɔ dam.
Hmm. Masi dwom. Bankyɛne nyɛ. Wokura adwiri mi o.
Mede akyɛ mo.
Na sɛ monim na modɛɛ me, fiaa biom.

Meyɛ bayifoɔ anka da biara meka nyame asɛm wɔ ha na wo mpo nyɛ wo nam twe ɛde wo kɔ asɔre awɔ yɛ
ɛnyɛ deɛ awɔ wɔ ka asɛm o hmm. me ho kora adwiri me na bɛyɛ yɛyɛ ne sɛn na menim anaa wɔ bayifo aha sɛ me mebusa sɛ wɔse abɛfo mbusa sɛ yɛyɛ ne sɛn na de kyeɛ ɛna airport Mɛgya ntate a. Dabi dabi kali kali.
Bere a wote ha na ɔkaa sɛ ma me mmɔ ni mempɛ mempɛ ntɔkwa bi a mentumi mmɔ obiara di. Wodeɛ mɛgya ntate akɔkɔ airport alupre ɔnam wiem. Ɔno susu firi kuro mu baa ɛna mebɛhyia no yɛɛ me nua no ɔso wo wo nua no me. Ɛna mebɔ ne din saa mmerɛ kora deɛ na mebɔ ne din nyɛ nnɛ yi a mentumi mmɔ ne dini na mebɔ ne dini. Wɔso me deɛ nyɛ obi biara no menyɛ obi biara no mesɛ ei deɛ ɛkɔ soɔ no no Wei ba a ɔse wode wo bɛyie, wei ba a ɔse wode wo bɛyie nam so yi o, meda wɔn ase. Me ne ne tenten biara, na ehia deɛ, ɛma nnipa yɛ bɛyifoɔ ntɛm. Na kyerɛ sɛ, ɔno agye me nsam nnipa nyinaa. Ee, awura kasa yie o. Me na mebɔ amaneɛ, me wie a na wabɔ amaneɛ. Kasa yie, wobɔ amaneɛ a hwɛ baabi a wode bɛfa. Nti, fa bi mfa me kwan so. Mɛgya ntate airport, mempɛ sɛ mede m'ani koraa bɛhwɛ. Mɛgya ntate airport.
Mɛgya ntate airport. Wɔmfa mfa n'akwan mu, wɔmfa mfa me bɔ, mabɔ boa ate.

Me nso so mehwɛ deɛ wɔn yɛ na na wɔ sɛ mekɔ menim sɛ me nua no eh fɛs fɛs no na me nua no wɔn mo nyinaa yi me amadeɛ a ɛnna mɛkɔ akɔ nyame fie na gya ebi a nyame deɛ ɔnyi me ma. bɛyi a
ɛ ɛwura kɔn no tum. kɔn no tum ma mi nkasa.
adeɛ so paa ɛyi na ɔsɛ kumati ti ɛyi na ɔsɛ shape.
Bra, ɛnyɛ nna nka menim sɛ saa sikani ɛne tumi bere hiani ma no yɛ no. Bɛyie kɔkɔ.
Saa na nam hɔ a mebɔ de buro metu sukusuku me nua saa ɛyɛ ne ya. Sikani tumi yɛ hiani ma no yɛ yie. Ee, anim agu ase. Abayifoɔ mmienu a wɔatwa me ho ahyia mede mo yɛ dɛ. Agye me hyɛ bra tena so. Bra me de kasa kyerɛ wɔn o.
Mɛbɔ mpa yɛ abubu wɔn agu hɔ. Why?

Sɛ m'agya ntateɛ green ne m'agya ntateɛ airport alupre a wɔnam wiem sɛ wɔn na ɛyɛ abayifoɔ ankasa ankasa ankasa hmm. nti mi deɛ me baayɛ no maanyɛ hwee na mede ase dɛw menom ase yɛ menom ase yɛ eh, ɛna gya wokasa na wokasa gu na wɔka ne nsɛ wuru na akeka mo mfa abayifoɔ ni esire ne mɛwɔ mɛ ɔsɛ ɔfa ayɛ kansa abayifoɔ mo yɛ smart o. Me mma kɔ asɔre a yɛahyɛ me nkɔm mu a mehyɛ me ho so yie no. Wɔso ɔdiri me ka wahu. Mekɔ yɛ a ade mebɛbɔ mpa yɛ adeɛ kye yɛ a wɔn mu mmienu obi ntumi nyina nna so ofie ha. Me ho pampan kura etu wɔn mo. Asɔre yɛ ɔwɔ fa. Wɔsɛ mekɔ yɛ a yɛhyɛ me nkɔm.

eh, deɛ ɛkɔ soɔ no ɛnyɛ adeɛ ɛyɛ me fɛ ɛnyɛ ne kwan so koraa ɛsiane sɛ asomdwe paa na na yɛde te fie a ɛnyɛ nnɛ yɛ a yɛnyini mmom ɛna ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛn ho sɛ atamfoɔ asɔre wokɔ asɔre na wei nso kɔ asɔre a deɛ nti na ɛwɔ sɛ ɔtan ba mo ntam sɛ wokɔ asɔre asɔfo tumi hyɛ wo kɔm Me mekɔɔ m'asɔre na sɔfo hyɛɛ me nkɔm sɛ sɛ wɔn mmienu abayifo wɔn pɛ sɛ wɔn ahia me na mentumi ne ase abotire ɔsoma si pɛ ne ɔsi hɔ so wɔn wɔn asɔre din a mm. me a mete wɔ yi mm. megye me sɔfo di mm. megye me sɔfo awurade faa ne so eyi kyerɛ me nneɛma ɛkɔ so wɔ fie ha